Учительсем, сире телей сунатпӑр, телей ҫак ҫутӑ тӗнчере.

Вара чӑн мала кӗртнисене те Кавал ялӗнче пулчӗ ун чухне спектакль мӗн турӑмӑр. Петра Санча вӑйлӑ пысӑк каҫ ҫӑвикалас килет, тавтапуҫ калас килет. Вӑл ун чухне организаторччӗ. Хамӑн ман пӗчӗк ача. Эп шкулта хатӗрлентӗм тӑван ачасене. Вара ялсем тӑрӑх каҫпа ҫӳренӗ чухне Петра Асан тесе каччӑ организатор пулнӑ май. Пысӑк та мӗн пӗчӗкрен вӑл вӗреннӗ пиллӗкмӗш класа илнӗччӗ. Чӑнах та, чӑн династамник та вӑл пирӗншӗн таран пӗрле те ӗҫлемен тейпек. Мухтамалӑх пурте сыхасшӑн Петра саншӑн, Ян Львовнатӑп. Петр Килешера вӗрентӗмӗр, унта университетра историпе Петра сан пек чаплӑ вӗрентнӗ никама та курман.
Василий Василий Петр Александрович.

Эп ҫакӑнта шкулта ӗҫлесен учитель те ҫемьене тӑрантарса пурӑнаяп-и ҫав укҫапа тесе. Ҫавӑн пек мана туса парать-ра услови тесе калатӑн тет. Директор калать тет, пултараймасть пурин чухлӗ пама тесе калатӑн тет. Ҫав вара пӑрахрӑм, тет вара физмат пӗтернисем. Ӑслӑраххисем пурте нумайӑшӗ завод предприятийӗсене, пулхастерӗсене, мӗнсене те встречӑсем тусан та калатчӗҫ. Физмат пӗтернисене специальноҫпа мар пулсан та чи малтан илеҫҫӗ. Раз математика пур ҫӗрте те пултарать владимирла тетчӗҫ. Ӑслисем тарса пӗтрӗҫ ҫав вӑхӑтра. Шкултан йывӑр саманасем пуҫланса. Лидия Гавриловна сан сирӗн пур-и? Сирӗн сан пек. Пур-ха та ӗнтӗ.
Хамӑр ялсене кӑнӑҫласа тытнӑ каҫ пек.

Паянхи кун та шкул Пушкӑрт шкулӗнче ӗҫре ачасемпе ӗҫ пулсан та вӗсене курса вӗсем пирки сывлӑх сунма сӗнтмеҫҫӗ. Пирӗн шкултан ачасем сывлӑх сунманни пулман ун пекки. Чӗнсен хамра та лайӑх питӗ, аса илнӗшӗн те. Алевтина Петровна, здравствуйте тесе мӑн тӑваҫҫӗ те как? Кӑмӑллӑ, Каламашкӑн ҫапла вӗт, ачасем. Ак кунта хамӑн наставниксем те лараҫҫӗ, ачасем. Вӑтӑр икӗ ҫул ӗҫленӗ педагогический стаж ман. Ыттине урӑх ҫӗрте ӗҫленӗ эпӗ. Ну, чӑнах та, шкул хупӑннишӗн питӗ кулянтарать. Ӗҫлес кӑмӑл пурччӗ тата тепӗр икӗ ҫул. Ачисем те аванахчӗ пирӗн. Тӗрӗссипе халь Кушкӑ шкулӗнче ун сахал. Ҫавӑнпа та халь ҫамрӑксем пӑрахса каяҫ пуль. Пирӗн шкул ӗҫленӗ пулсан, паянхи кун та ытти ҫемьесем пӑрахса тухса каймаҫҫӗ пуль пулана, ҫавӑнтах пурӑнатчӗҫ пуль.
Вот ачасем, кӗсӗр пирӗн вӗрентекенсем пулнӑ. Эсир халь Кушкӑра вӗренетӗр. Пирӗн ялта вӑл ҫакӑн пек Вӗсем ҫав тери лайӑх учительсем пулнӑ. Вӗсем ачасемшӗн тем тума хатӗр пулнӑ. Манӑн хамӑн ывӑл ача вӗреннӗ тоже. Ҫав ача учительсене ман питӗ пысӑк тав сӑмахӗ калас килет. Вӗсем, калап вӗт-ха, вӗсем вӑхӑтне те шеллемен, вӑйне те шеллеменнин пек ман ачашӑм кӑна мар ӗнтӗ вӗсем. Вот мероприяти ирттермелле каҫнӑ, мана ачасем кирлӗ. Все, тепӗр Булат илсе каҫнӑ, мероприяти ирттернӗ, ытла ӗҫленӗ. Ҫав тери ҫӑмӑлччӗ, но халь йывӑрланчӗ пурнӑҫ. Пулмасть, халӑха та пулма юлтарать, ачасем вӑл мӑйсем хӑйсен йӗрки пек илеймеҫҫӗ, ун ӑсне автобус ман илсе килмелле.

Ҫавӑн пек мӗнле улшӑнусем пурӑсен, ак Люба яланах килсе сӑмах Ольга Алексеевнӑна аса илет вара, ман питӗ курас килет. Пӗрре каяп хӑҫан та тӳркке вӑхӑчӗ ҫитмессе. Руководитель пулнӑ Ага, руководитель пулнӑ. Кӗтет, мӗн, курас килет тет. Зелина Егоровна начарла, Вячеслав Михальча вара начар яланах аса илет. Ми килсессӗн, мӗн, Вячеслав Михальча питӗ лайӑх учительччӗ тет. Учительсем пурте лайӑх пулнӑ-ха сем. ну, пӑртак ӗнтӗ суйласа илнӗ пулин те хӑйсен кӑмӑлӗсемпе. Пӗррехинче Лидия Васильевна тӑваттӑ кӑларса пачӗ тет. Начал калать. Ӑсете аса илсе лараҫҫӗсем. Вара тет, эпӗ ун чухне чаплай халь мӗн тумастӑп ӗнтӗ. Темшӗн тет, ҫав, ҫав мӗне ыйтса тет,

Ванюк хал сӑмахкалаҫҫӗ халь унта. Ҫак ял-йӑвӗ пит те каҫкӑлать. Кунта те пурте мана вӗрентнӗ учительсем. Тавтапуҫ сире пурне те, тавтапуҫ вӑрӑм ӗмӗр тутӑр. Ӗмӗтленнӗ ӗмӗтӗрсем пурнӑҫа кӗрсе пыччӑр. Кашни кун савӑнӑҫлӑ самантпа пуҫланса савӑнӑҫпа вӗҫленнӗ. Мӗн калас ӗнтӗ, эпӗ Дитяшкина сире тата темле ман пуҫра юлнӑ ӗнтӗ. Кунтан пурте ҫырмана вӗретӗ. Вадим Михайлович вӗретмен ҫырмана. Пире торговцев Вячеслав меня очковал. Она историпе вӗретнӗ те, ыттисем те пурте вӗретнӗ. Эп пуртак ӗнтӗ каласа мӗн Паянхи кун та Петӗр Хусанкайӑн Аптраман тавраш поэминчи ҫав сӑвва ун чухне юнкунччӗ, виҫҫӗмӗш урокчӗ. Ҫав сӑвва ман паянхи кун та чӗрере тӑрать, ҫавна каласа парас тет Петӗр Хусанкайӑн Аптраман тавраш поэминчи пӗр сыпӑк. Аслӑ шыв, хӑватлӑ Атӑл, ахаль мар сӗм авалтан, юмахра та юрӑра вӑл юхса выртнӑ сарлакан Ахаль мар чӑваш ят панӑ хӑй сӑмахӗпе ӑна. Ҫакӑнта эпир ҫуралнӑ, пиҫӗхтернӗ ӑс-тӑна. Ахаль мар тӗл пулнӑ ырӑ вырӑсла шӑп ҫак тӗлте, Волга матушка тет вырӑс, Чӑваш Атӑл атте тет, Атӑл халӑх пархатарӗ, Атӑл пирӗн ӑраскал, Хӑш ҫӗршыв сана мантарӗ, Ҫук санран писмешкӗн хал. Ҫуркунне елӳ каятӑн Куҫкӗски сӑну ҫине. Пӑхтарса савӑнтаратӑн йӑлӑмри йӑмрасене, Сарлака ҫаранлӑх тӑрӑх ӗнел юшкӑн хӑварса, Ашкӑртатӑн сиплӗ курӑк чечекпе капӑрлатса. Выльӑх-чӗрлӗх ҫитермешкӗн тухакан ачи-пӑчи шӑхӑртса ярать тӳлеккӗн тӗрлӗ тӳттел шӑхличи.

Нумайрах та пулчӗ Марина сӑплавӗ. Вот. Арланкассарти, Жалай, Кеварланкассарти. Иванов хушамалли ҫам пек каларӗ мана. Эп ӑна виҫҫе лартса панӑ иккен. Ҫын купӑспа вылять. Эп тарланса карӑм. Эп ӑна виҫҫе лартса панӑ.

Васильев Николай, Викторов мӗн? Миша, фотовӑрйма питӗ вӑйлӑ активистсем пулнӑ Елисеева Светлана тата ыттисемпе, Портнова Лена та активистсем нумай пулнӑ. Мӗн куҫ умӗнче малалла ӳссе пынӑ май Плотниковсем питӗ ӑста сирӗн ачасене вӗрентнӗ, нихҫан та тӑрсан нихҫанхи парса курман ӑслӑ-тӑнлӑ, пултаруллӑ пулнӑ пурте. Тата тӑтӑш кабинета йӗркелеменӗмӗн тумай ачасене ӗскерттернӗ ӗнтӗ, пӗччен мӗнле туса килет. Владимир хӑш хӑй те пулӑшса панӑ пуль, саспа ӳсен каскана туса. Вот. мӗн, ҫавсене пысӑккан сӑмаха калас килет. Ашшӗ-амӑшсемпе учительсем пӗрле килӗштерсе ӗҫлесен кӑна тирпейли пулма пултарать вӑл. Тата вӑл кунта хирӗҫ мӗн тӑвать? Викторов командасра пулнӑ, эп кӑларнӑ тесе пуҫланӑ кӗтмен. Виктор Елисеев хамӑр хӗрача та университетра та пӗрле вӗренчӗҫ, ҫавсем экономист килтерчӗҫ. Пурте хӗрлӗ диплом партерчӗҫ.

Халь тытӑнтӑм ятарласа ӑна валли тестировани тума. Аялӑшра доскепа те тух. Выльӑра ӗҫлетӗн те, ыттисем калаҫатӑн те ытта. Унта вулама вӗренмен те пур-ха, тесе вӗрентмелле, ӗҫлеттермелле. Вӗсем пек вӑран ирӗксӗрех индивидуальноҫе уҫса каян. Тӑрӑшас пулать ӗнтӗ, нумайӑн ӗнтӗ кунта пуҫтарнӑ нумайӑн ӗҫкер пӗр сӑмах илнӗ нумайӑн. Паянхи паянхи ҫакӑн пек пире тӗл пулу туса Манӑшӑн сире культура ӗҫченӗсене пӗтӗм чун-чӗререн тав сӑмахӗ калатӑп. Хам ятпа та, пӗрлешсекен юлташсемпе те чӑнах та тав сӑмахӗ каламалӑх пур, мухтамалӑх пур сире те ӗҫлемелле.